کە بەشێکی زۆری دەرچوانی پۆلی دوازدە لێرە ئامادەن و چاوەڕوانن فۆڕمی زانکۆلاین پڕ بکەنەوە بەرەو زانکۆکان بەڕێ بکەون بۆی ئایندەیەکی گەشیان هەبێت شویستان مەمڕۆ من دەمەوێت لە پۆلی دوازدە و لە خوێندکارانی پۆلی دوازدە و دەرچوانی پۆلی دوازدە بپرسم هەستێکی چۆنت هەیە کە پۆلی دوازدە تەواو کردووە ئایا ئەو نمرەی بەدەستت هێناوە بە دڵی خۆتەو دەتوانانی و شوێنە هەڵبژێری کە خۆت چەند ساڵێکە ئاواتتە ئایا حکوومەت چکاراسانێکی کردووە بۆی تۆ بێ بەو شوێنەی کە ئاوات و ئامانجدا تۆم ساڵ پۆڵی دوازە تەوا کردو هەستێکی چۆن هەیە کە قۆناغێکی گرنگی ژیانە بڕی پۆلی دوازە و ئێستا هەستێکی چۆنە هەیە هەستێکی زۆر خۆشم هەیە بێگومان

من بە خۆم خوێندکارم نیازم هەیە ئەوەیە کە سیستمی کریدێک پڕ بکەمەوە هیوام وایە ئەو سیستەمە یعنی خۆم بە سیستمێکی باشی ئەزانم و هیواشم هەیە کە یعنی بگەم بەو بەشەی کە حەزم لێت واتە پێ دوای ئەو سیستەمی کریدیتە کە بەشێکە لە سیستەمی ڕاستەوخۆ لە بەرژەوەندی قوتابیاندایە لەوێ پسپۆرەکان ڕێگەێنن کە سیستمی کریدیک هەروەکو سیستمی ڕاستەوخۆیە کە ساڵی پار ئەوە یعنی پەیڕەو دەکرا بەڵام تاقیکردنەوەکە ئەنجام نادەیت منیش بە سیستمێکی باشی دەزانم بوو دەچمەە ئەو سیستمە. واتە تۆ کار بەو سیستەمە دەکەیت و بە سیستەمێکی باشی هەزانی بۆی قوتابیانی تر تۆ دەرەجە چەند بوو من ه4 حەزە لە چ بەشێکە حەزم لە بەشی زمانی ئینگلیزی پێت وایە بە دەرەجەی خۆت بەو دەرەجەی کاتە پێی بگەی بەو حەزەی کە هەتە؟ بەڵێ لە زۆر شوێن من پرسیارم کردووە ئەڵێن بە سیستمی کریدیک لەوانەیە بە بەشەکەت بگەی. تۆ هەستێکی چۆنە هەبوو کە قۆناغێکی گرینگی ژیانە بڕی و پۆلی دوازەت تەواو کرد؟ ئەوە هەستێکی زۆر خۆشە بۆ قوتابیانی دەرچووی پۆلی دوازە چونکە چەند ساڵە هەوڵ و ماندووبوون و تێکۆشانیان کردووە کە ئەم ساڵ دەر ئەچن و ئەچن بۆ زانکۆ پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان کەوا هەموو ئاواتەکانیان دێتە دی و دەتوانن لە داهاتوودا لەسەر ئەم زانکۆ پەیمانگەیە پیشەکانی خۆیان بە دەربخڕن و توانە و کارەکانی خۆیان بە پێش بخن باشە ئەو سیستەمانەی لێرە ڕاگەیاندرا تا چەند لە بەرژەوەندی قوتابیاندا و تا چەند پێ دوای ئەم سیستەمە بۆ ئێوە شتێکی باش دەبێت. سیستەمەکان بەڕاستی زانکۆلاینی کریدیتە ئێوارانە و پاڕالیل ئەوانە هەمووی سود و قازانجی خۆ هەیە قوتابی نمرەی بەرزی هەیە لە زانکۆلاین وەردەگیرە قوتابی هەیە نمرەی نزمترە دەتوانانی بە سیستەمی کریدیت وەربگیرە یان قوتابی هەیە لە کۆلێژی پزیشتی عزەکە بەستە نمرەیەکی کەمە دەتوانیت بە سیستەمی پاڕاڵێل ئەو چەند نمرەیە بۆ خۆی بەرز بکاتەوە. تۆ کامە لەو سیستەمانە بەکاردێنی کە ئێستا لێرە ڕاگەیاندرا؟ سیستەمی کریدیت و سیستەمی پاڕاڵێل دەتوان بەکاربێنم. دەتوانی دوو دوو؟ بەڵێ دەتوانین هەر لە یەک فۆڕمدا لە کە دەتوانانی پەنج بەش پڕ بکەیتەوە دەتوانین هەر چوار سیستەمی تێدا بەکاربینی. باشە تا چەند پێت وایە ئەم سیستەمانە دەبێتە هۆی کە ئەوەی کە قوتابیان بە حەز و ئامانج و ئاواتەکانیان بگە کە چەند ساڵی خوێنم بۆی بگەم بە ئامانجێک کە لە ژیانیان دیاری کردووە تا چەند پێت وایە ئەم سیستەمانە دەتانگەێنێ بەمە؟ وەڵا لە هەر چوار سیستەم دەتوانی بگەیت بە ئاواتەکانی خۆت هەیە نمرەی بەرزە لە زانکۆلاین هەلی زیاترە لە بۆ کۆلێژی پزیشتی و کۆلی دەرەجە چەند بوو چ بەشێک پڕەکەیتەوە ئەم دەرچی خولیەکەم بووم کۆنمرم شێستهشت بوو زیاتر هەلی من زیاتر لەوەیەکەوە سیستەمی کردیت پێ پڕکەمەوە یان پاڕالێلیش ئەویش دەتوانم پڕکەمەوە باشە چی بۆ کەسانە دەڵێک ئەم ساڵ پۆڵی دوازدەن و ئایا پۆلی دوازدە قرس بوو ئەوە کۆیە کە باز دەکرێت و تر خۆیان سزنەکەنەوە قرسێکی وانە بەس هەوڵ مادبوونیشی زۆرە بەڕاستیانی ئەوانی کە هەوڵ مادبوونی خۆیان دەدەن ئەوە دەگەن بە ئاوات و ئامانجەکانی خۆیان ئەوەش نییە هەیە زیاتر هەوڵی داو نەیتوانیوە بەس دیارە قسمانتەکەی مەسەلەن ئەوەندە بووە بەس دەتوانین لە داهاتوودا هەوڵی زیاتر بدات ئێستا ئەو تحسین مادە لە داندراوە قوتابیەکە لە ساڵی یەکەمدا نمرەی بەرزی نەهێنا دەتوانین لە ساڵی دووەمدا نمرێ خۆی بەرز بکاتەوە توانەکانی خۆی پێش بێت ئەمڕۆ لە هەوڵی ساڵ عبدڵین کە بەشێکی زۆری دەرچوانی پۆلی دوازە لێرە ئامادەن و چاوەڕوانن فۆڕمی زانکۆلاین پڕ بکەنەوە بەرەو زانکۆکان بەڕێ بکەون. لە زۆر شوێن من پرسیارم کردووە ئەڵێن بە سیستمی کریدیک لەوانەیە بە بەشەکەت بگەیت هەلی من زیاتر لەوەیەکەوە سیستەمی کریدیت پڕکەمەوە یان پاڕە لێ لیشت ئەویش دەتوانم پڕکەمەوە. نمرەکەم مەشتا ئەفۆین چاردەیە بە ئارەزو دەکەم بچم بۆ بەشی ئەندازیاری ئەتوانیم نۆت دو پۆینت پێنج بێنم زانکۆڵاینم پڕ کردەوە لە بەرەوەی خولی یەکەمیش دەرچوبم ئەوە ڕێژ ئەو ئەلحەمدوللا ڕێژەی لە سەدا حەفتا بۆ خولی یەکەمە یعنی ئەوە لە بەرژەوەندی مندایە. هەشتا وەردەگیرێ بەڵام یەعنی کو بڵێ جێکی نزم یەعنی باشە ئەم نەوەدە خۆمان دی کرد لەبەر چ؟ قۆناغی دوازدە لە ڕاستە زۆر قورس نییە و تەنها هەوڵ و ماندووبوونێکی جددی دەیەوێتن و پێیان دەرێم گرینگترین شت لە پۆلی دوازدە ئیرادەیان بەکاربینن. بینەرانی خۆشەویست ئێستا لەگەڵ وتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا وەستاوە ئەم حەزم کرد لە دووان ئەویش تەدا بکەی داخلی بەرنامەکەمان بکەیت لەوە پرسینە خۆبزانە ئەوساڵ سیستەمێک هەیە بۆ وەرگرتن و ئەو سیستەمانێکە ئەمساڵ نوێگەری تێدا کراوە چ سیستەمێکن مامۆسا چ سیستەمێک ئەمساڵ نوێ کراوە لە سیستەمی زانکۆلاین کرێدیت ئەو سیستەمانەمان بۆ ڕوونکەیتەوە. بۆ پێشوازیکردن لە ساڵی خوێنی 2010 وەزارەتی خوێنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ژمارەیەک چاکسازی و گۆڕانکاری لە سیستەمەکانی وەرگتن ئەنجام داوە بۆ ئەم ساڵی خوێندن دوای ئەوەی کە سێشەمەی ڕابردوو وبسایتی ڕێگەی زانکۆ بۆ دەرچوانی دوانزەی ئامادەی کارەکرا بۆ ئەوی داواکاری پێشش بکەن لە زانکۆ و پەیمانگا حکومیەکان و بە هەمان شێوە لە زانکۆ و پەیمانگا تایبەتەکانیش کە بەردەوامی هەیە وەزارەتی خوێنی باڵا و توێژنەوەی زانستی لە ڕێگەی سیستەمە جیاوازەکانی زانکۆلاین کەم سیستەمە پێشتریشە بووە کە کۆلێژە کۆژە کۆلێژەکانی کۆمەڵی پزیشکی و ئەندازیاری و چەند بەشێکتر لە خۆ دەگرێ و هەروە لە ڕێگەی سیستەمی ڕاستەوخۆ بە کردیت کە ئەمە سیستەمێکی تازەیە دانراوە وانەی هاوپەیوەند بۆ پێشکەشکار بە هەند وەردەگیرێ و هەروها لە ڕێگەی سیستەمی خوێندنی پارالل کە ئەمسال وەرگتن یاخود ڕێژەی پارالل زیاد کراوە لە بەرامبەردا سیستەمی خوێنی ئێواران کە ئەمساڵ لە سەرجەم زانکۆ و پەیمانگا حکومەکاندا خوێنی ئێوارانی بەشە زانستەکان داخراوە کە ئامازم بڕیارە ئەوە بۆ گرنگجی زیاتر بە خوێنی بەیانیان بدرێ کوالەتی خوێندن بەرز بکرێتەوە ئاستی زانستی و معریفی خوێنکاران و قوتابیان بەرز بکرێتەوە لەگەڵ ئەوەشدا خوێنی تایبەت واتە ئەهلی ئەم ساڵەکە دەرچوانی دوانزەی ئامادەیی لە ڕێگەی دەتوانن وەرگرتنی فۆڕم داواکاری وەربگرن کە ئەمیش کراوەتە کریدیت ئەمانە ئەم سیستەمانان کە ئەم ساڵ خوێنکار و قوتابی دەتوانێت دەرچوو دەتوانێت داواکاری لێ پێشش بکات و وەربگرێ لەگەڵ ئەوشدا ئێمە بیرمان لەوە کردەوە وەزارەتی خوێنی باڵا و توێژنەوەی زانستی پێویستمان بەوە بوو کە ئەم سیستەمانە ڕوون بکرێتەوە بۆ دەرچوان ئەوە بوو ئەمڕۆ گەورەترین سمینار بە بەشداری کاربەدەستانی وەزارەتی خوێندنی باڵا بەوانەی کە بڕیار و یاخود لیژنەی باڵای وەرگتن ڕێکخرا بۆ ئەوەی بتوانن ئەم ڕووکاریانە یاخود ئەم گۆڕانکاریان بدەن بە دەرچوان بۆی لە کاتی پڕکردنەوەی فۆرمەکان تووشی هەڵە و کەموکوڕی نەبن و کەمترین هەڵە و کەموکوڕیان هەبێتن و بتوان بە دروستی فۆرمەکانیان پڕ بکەنەوە. باشە مامۆستا دوو سیستەمی فریمان هەیە دوو سیستم بۆ قوتابیان بە خۆڕایی و دەتوانێت تێدا بخوێنن دوو سیستەمیش بە پارەیە مەبەستەوە بگەێنیت خۆی سیستەمی خوێندنی بابلین زانکۆلاین سانکۆلاین ئەمە بۆ هەموو دەرچیەکی دوانزەی ئامادەی دەتوانێت داواکاری پێشش بکە بەڵام ئەم بەشانەی یاخود ئەو کۆلێژ پەیمانگانەی لەم سیستەمەدان زیاتر کۆلێژ پەیمانەکانی کۆمەڵی پزیشکی و ئەندازیاری و چەند بەشێکی ترن و سیستەمی خوێندنی ڕاستەخۆ هەموو کۆلێژ و پەیمانگاکان سەرجەمی ئەوانەی کە دەمێنێتەوە لەم سیستەمەدا هەیە و هەموو دەچوان دەتوان داواکاری پێشکەش بکەن و لەوە داواکاری بۆ ئەوەی لەگەڵ نمرەکانیان بگونجێ و بگەڕێنەوە ئەوەی کە پەیوەندی بە پاڕلێل و بە ئێوارانەوە هەیە ئەمە لە بەرامبەر بڕێک با بڵێن بە تایبەتی خوێندنی ئێواران کە پێشتر هەبووە بۆ ئەوانە بووە کە لە بەیانیان داوامیان هەبووە یاخود بۆ ئەوانە بووە کە ماوەی چەند ساڵێک دابڕامون لە خوێندن خوێنیان تەواو نەکردو دەرفەتی ئەوەیان پێدراوە لە خوێنی ئێواران درێژە بە خوێندن بدەن. مامۆستا چ شتێکتان کردووە بۆی ئەو تەڵەبانەی کە حەز و ئارەزووی زانکۆیەکیان هەیە بەڵام نمرەیان کەمترە لەوەی کە زانکۆکە یەوێ ئێوە چیتان کردووە بۆی ئەو تەڵەبانە بگەن با و ئاواتەی کە هەیانە و پسپۆڕی خۆیان لە داهاتوو دیاری بکەن؟ ئەگەر سەیری گۆڕانکاریەکانی سیستەمی وەرگرتن یاخۆد زانکۆلاین بە شێوەیەکی گشتی و ئێستاش سیستەمەکانی تر بکەین دەبینین ساڵانە گۆڕانکاری دیار و بەرچاو ئەنجام دراوە بۆ ئەوەی لە کاتی وەرگرتنی دەرچوانی دوانزەی ئامادەی زیاتر حەز و خولیا و ئارەزووی دەرچوان ڕەچاو بکرێتن. هەدف لەم بڕیارە ئامانزم بڕیارە ئەوەیە کە دەرچوو کاتێک داواکاری پێشکەش دەکات تەنها نمرە پێوەر نەبێ بۆ وەرگرتنی ئەوە بوو ئێمە سیستمی ڕاستەخۆمان هێناکایەوە ئەم ساڵیش سیستمی ڕاستەخۆ بە کردیت هاتۆتە ناو پرۆسی وەرگرتنەوە کە یەکێکە لە سیستەمە جیاوازەکان سیستمی وەرگرتن بە ڕاستەخۆ بە کردیت ئەوەیەکەوە وانەی هاوپەیوەند واتە بۆ منە دەرچویەکی دوانزەی ئامادەی کاتێک داواکاری پێشکەش دەکات بۆ بەشی مێژوو لە کۆلێژی ئادا بۆ نمونە وانەی مێژوو یەکێک یەکێک لەوانە بە نمونە وەرگین بۆ نمونە مێژوو ئاداب مێژووی بە نمونە وەرگری پێویستان تەڵەبێت لە کردیت نمرەی چوانەیەکی بەرز بێ بۆی لە مێژوو وەرگیرێ لە کۆلێژی ئاداب. بۆ بۆ نمونە ئەم دەرچووە دەیەوێت داواکاری پێششکە بۆ بەشی مێژوو کە حەزی ئەوە خولیای ئەوە وانەی مێژوو بێگومان کە حەزی خولیای ئەو بێتن لەوانەی مێژوو نمرەیەکی بەرزی هێناوە کۆنمرەی پۆلی دوانزی ئامادەیی کۆنمرەی پۆلی دوازی ئەمێت لەگەڵ وانەی مێژوو کە نمرەکەی هێناوێتی ڕێژەیەکی بۆ ئەچێتە سەر معدلەکەی. ئەمە لەبەر ئەوەی حەزی لە مێژوو هەیە واتە لێرە کۆنمرەی وانەی مێژوو ئەبێتە فاکتەرێک بۆ ئەوەی نمرەکەی بەرز بێتەوە بۆی ئەم حەزو خولیای دەرچوی دوانزی ئامادەی لەوە ڕەنجی داوەتەوە بە هەمان شێوە حەز و خولیا لەوەش ڕنگ دەداتەوە هەر دەرچێک ئازادە لەوەی داواکاری بۆ شوێنێک پێشکەش دەکە بۆچی شوێنێک پێشکەش نەکەواتە ئێمە هیچ خوێنکارێک یاخود هیچ دەرچویەک بە ئارزوی خۆمان لە هیچ شوێنێک دانانێن بەڵکو دەگەڕێتەوە سەر ئارزوی خۆی ئەم داواکاریانەی کە لە پێشێتی کە بۆی هەیە پ شوێن پڕ بکاتەوە ڕنگ بداتەوە تاکەی ئەم زانکۆلایم پڕکردنەوەی فۆمی زانکۆلایم بەردەوام دەبێت بڵێ ئێمە وەک ڕامانگەیان لە سێشەمەی ڕابردوو لە چواری نۆوە وبسایتی ڕێگەی زانکۆ دۆت کۆم کاراکراوە دەتوانین دوازی ئامادەی تاکو چواردەی نۆ سعات دوانزەی شەو ئەم وبسایتە کارا دەبێت بۆ دەچوان دەتوانن لە ماوەی ئەم دەڕۆژەدا دەچوان داواکارەکانی خۆیان پێشش بکەن بۆ ئەوی بتوانن داواکارەکان لە سەمە جیاوازەکان پڕ بکەنەوە کۆتا پرسیارم ئامۆژگاری چە بەو قوتابیانی کە دەیانەوێ فۆرمی زانکۆلاین پڕکەنەوە تا چەند باشە پشت بەم سنتەرانە ببەستن داواکاری ئێمە لە دەرچوانی دوانزەی ئامادەی ئەوەیە کەەوە ئەمڕۆ ئەم سمینارە کە ڕێکخراوە بۆ ئەوەیە بەرچاوڕونیان پێ بدرێت لەسەر مەرج و ڕێنمایەکانی وەرگتن لەسەر گۆڕانکاریەکانی سیستەمی خوێندن لەسەر بەرچاوڕوونیان لەبارەی ئەوەی کە بزانین گۆڕانکاریەکان لە چ بارێکدا بۆ ئەوی تووشی کەمترین هەڵو کەم و کوڕی بن لە لایش تریشەوە داوایان لێ دەکەین دەرچوانی دوانزەی ئامادەی پەلە نەکەن لە پڕکردنەوەی فۆرمەکان بە وردی ڕێبەری وەرگتن مەرج و ڕێنمایەکان بخوێنەوە و خۆشیان دوور بگرن لەو سنتەر و ڕێکخراوە نافەرمیانەی کە لە بەرامەر بڕێک پارە بۆ نمونە فۆرم پڕ دەکەنەوە کە تووشی هەڵو کەم و کوڕیان دەکەن و دواتر پەشیمان دەبنەوە تۆ ئەمساڵ پۆلی دوازە تەواو کردووە؟ هەستێکی چۆنت هەبوو کە قۆناغێکی گرنگی ژیانە بڕی؟ هەستێکی زۆر خۆشمە بوو کە توانیم بە ئامانجی خۆم بگەم مادوونی خۆم بە مادوونی خۆم تاو کرد و گەیشتم بە ئامانجەکانی خۆم لە پۆلی دوازدە ماندوو بووی باڵێ زۆر ماندوو بووم تایبەتی داوا هاوا دایک و باکم زۆر یارمەتیاندام و خێزانەکەم یارمەتیاندام کە بگەم بە ئامانجی خۆم. باشە تا چەند ئەو سیستەمانەی کە لێرە ڕاگەیەن لە ڕادەگەیەندرێت و ڕاگەیەندراوە لە بەرژەوەندی ئەوەدا سیستەما و سیستەمانی کە وزارەتی خوێنی باڵا زیادی کردێت تا چەندەوە بەو سیستەمانە توانم بگەم بە و زانکۆیکی خۆتان مەبەستانە بڵێ ئەوە سوودی بۆ ئێمە زۆر کە چەند سیستەمێک زیاد کراوەک و سیستەمی کردیت کە بۆ قوتابیانە کە نمریان نمرەی نزمیانەوە کە بۆ قوتابیانە کە نزمیانەتان بەشداری بکەم بۆ سیستەمی کۆلێژەکانتان بەشداری بکەن. تۆ کامە لەو سیستەمانە هەڵدەبژێری بۆ خۆت و بەکاری دێنی بۆی بگەی بە بەو زانکۆی کە خۆت مەبەستە سیستەمی زانکۆڵین بەکاردێنم کە نمرێکی بەزمێناوە لەخوای بەزیاد بێت نمرەکە چەندە و حەزێت لە چ بەشێکە نمرەکە ماشتا ئەفۆین چاردەیە بە ئارەزو دەکەم بچم بۆ بەشی ئەندازیاری باشە لەبەرچی ئەندازیاری هەڵبژار ینی چ هۆکارێک وکەەوە ئەندازیاری هەڵبژێری لەو هەموو بەشێکە لە زانکۆکان هەیە. شارەزایم لە بواری کۆمپیوتەر هەیە بۆ ئازم لە هەندەسەی کۆمپیوتەرە بچم بۆ ئەوێ. باشە ئامۆژگاری چە بۆ کەسانی کە ئەو ساڵ پۆلی دوازدەن و تازە بوونەتە پۆلی دوازدە و ئای پۆلی دوازدە ئەوەنە قورسەکە پێشتر گوێمان لێ بووی ترەوەی کە چێتە پۆلی دوازدە وازانە قیامەت هەستا پۆلی دوازدە پێویستی بە چییە پێویستی بەوێ هەڵ مادوبوون خۆیان بکەن مادوبوونیان بە بکاربێنن کە دەتوان هەموو شتێک ئاسانەکە مادوبوون بەخۆت بەکاربیێنی گەی بە ئامانجی خۆت. خۆشەویستانم ئەوەی بۆ ویستیبووم پەیامی دەرچووانی پۆلی دوازدە بوو کە دڵێک و هیوایەکی زۆر خۆشیان هەیە کە دەگەن بەو ئامانجەی کە چەند ساڵە دایان ناوە و دەگەن بە زانکۆ و پەیمانگاکان و بەشێکی باشیان لەو سیستەمە ئێستاکە کە خوێندنی باڵا لەم سیمینارە ڕایگەیان پێیان وایە و سیستەما لە بەرژەوەندی قوتابیان و خوێندکاراندایە خۆشەویستانم من قوتابی زیاترتان بۆ دەدوێنم و پەیامی زیاتری هاوڵاتیان بۆ ئێوەی خۆشەویست دەگوازمەوە بینەری بەرنامەکەمان بن. ئەمڕۆ لە هۆڵی ساد عەبدوڵڵاین کە بەشێکی زۆری دەرچووانی پۆلی دوازدە لێرە ئامادەن و چاوەڕوانن فۆڕمی زانکۆلاین پڕ بکەنەوە و بەرەو زانکۆکان بەڕێ بکەون. لە زۆر شوێن من پرسیارم کردووە ئەڵێن بە سیستمی کریدیک لەوانەیە بە بەشەکەت بگەیت هەلی من زیاتر لەوەیەکەوە سیستەمی کریدیت پڕکەمەوە یان پاڕا لێ لیشت ئەویش دەتوانم پڕکەمەوە نمرەکەم ماشتا ئەفۆین چاردەیە ئارەزوو دەکەم بچم بۆ بەشی ئەندازیاری ئەتوانیم نۆت دو پوینت پێنج بێنم زانکۆڵینم پڕ کردەوە لە بەرەوەی خولی یەکەمیش دەرچوبم ئەوە ڕێژ ئەو ئەلحەمدوللا ڕێژەی لە سەدا هەفتا بۆ خولی یەکەمە یعنی ئەوە لە بەرژەوەندی مندایە هەشتا وەردەگیرێ بەڵام یعنی کو بڵێ جێکی نزم یعنی باش ئەمنەوە دەخۆماندی کرد لە بەرچە قۆناغی دوازە لە ڕاستە زۆر قرس نییە و تەنها هەوڵماندی بوونە چ زدی دەوتن و پێیان دەرێم گرنگترین شت لە پۆلی دوازە ئیرادەیان بەکاربیینن ئەم ساڵ پۆلی دوازە تەوا کرد بەڵێ هەستێکی چۆنە هەیەکە قۆناغی دوازدە بڕی وڵا هەستێکی زۆر خۆشم زۆر دڵخۆشم بۆی کە دوای دوازدە یازدە ساڵ خوێندن توانیم پۆلی دوازدەش تەوا بکەم و ئیشاڵە بچمە کۆلێژێکی زۆر باش. باشە ئەو سیستەمانەی کە لێرە ڕاگەیەندراوە تا چەند لە بەرژەوەندی ئێوەن و و ئەو سیستەمانە بۆ ئێوە چاکن؟ وڵ ئەلحەمدلە زانکۆڵین زۆر باشە سیستەمی کریدیت و پاراڵێریشی هەیە و ئێواران زانکۆڵینەکە دەتوانانی پڕکەوە بە سیستەم ئێستەمەکەی دیکە کریدیت دەرەجەت بەرز و نزم دەکاتەوە واتە بەپێی ئەو بەشە یانی وەس ئەگەر لە دەرسە زیرەک بی دەست دەست یانی دەرەجەکانی بابەتەکان کە لێ دەبەن دەخەنە سەر ئەو بەشەی تا چەند ئەو سیستەمانە لە بەرژەوەندی قوتابیدایە قوتابی ئایا بەو سیستەمانە توانێت بگە بە

واتە تۆ دەرەجەیەکت بەدەستێناوە کە بەدڵی خۆتە؟ حەز دەکرد زیاتریشم بهیناوێت کە پۆلی دە یازە زۆر زیاتریشم بە بوو بەس ڕازیم بە دەرەجەیە باشە حەزە لە چ کۆلێژەکە و شوێنەر پڕ کردێتەوە کۆلێژی پزیشکەکانم پڕ کردێتەوە وەروەها مارکە باالۆجی و بەشەکانی کەشم پڕ کردەوە بابەتێک زیاتر ئامانج بوو چزان کۆ ئەنی لە منداڵی خەونی منەوە ببم بە دکتۆر ئێستا جلی سپید لە بەرا بە دکتۆریشەتی زۆر سپاس بۆچی دکتۆری؟ لەبەر چی لەو هەموو پسپۆڕیە دکتۆری؟ نازانم هیوایەتێکی من بووە کە چارسەری نەخۆشان بکەم و بتوانم خزمەتێک بەم کۆمەڵگایە بکەینم. تۆ ئەم ساڵ پۆلی دوازدە تەواو کرد؟ ئا بەڵێ. هەستێکی چۆنە هەیە کە قۆناغێکی گرنگە لە ژیان بڕیوی تر ئەم قۆناغت تەواو کرد کە قۆناغێک بوو دەتوانین بڵێن لە هەموو قۆناغەکانی تر سەختتر بوو؟ بەڕاستی عین قۆناغێکە حتا بڵێ قورسە لەگەڵ ژیانت چکا خۆشی ناخۆشی دەبینی هەرچەندە عین دەرەجەکەشم ڕالەیە بەس بۆ جۆر ڕابلێنە چکایە بەڕاستی هەوڵم بۆ دا بەس بۆ جۆرە نەبوو یعنی هیوادارم ئێستا سەب شەش بگەڕێتەوە دیسان بۆی بچم نەک تحسیم عادل یعنی حەزەکەم سالێکتر بچمەوە بۆ قوتابخانە چکە بەڕاستی ئەوە ئاستی من نییە تێدەگەی هۆکار چ بۆ ئەو دەرەجەت بەدەست نێناکە خۆت مەبەستە هۆکار لە خۆت بوو یان لە کێشە گرفت بوو یانی باشە باشە ئەو سیستەمانەی کە لێرە ڕاگەیەنرا تا چەند لە بەرژەوەندیەوەدا تا چەند ئەو سیستەمانە بۆ قوتابی باشە بۆی بگا بەو زانکۆی کە خۆی مەبەستیتی پرا سیستەمەکان باشن بەس غەڵەتێ لە سیستەمەکان چکە تەڵەبە گەگەم عادەت هێشتابی زێ زۆر کەم هەیە وەری بگری یعنی لەبەر چ تەڵەبەک معادە هێشتابی لێرە مستقبلی بفەوتێ یعنی لۆ جێکی بەرە زۆری نەگری وە لە کامە سیستەم معدلی هەشتا وەرناگیرێ پێ دوایە هەشتا وەرنەگیرێت هەشتا وەردەگیرێ بەڵام یعنی کو بڵێ جێکی نزم یعنی باش ئەم نەوە دەخۆمان دیکرد لە بەرسە وە معدە لە چەند بوو هەشتا هەشتا یعنی پێدوانە تو حەزە لە چ زانکۆیەک بوو ئەمن علوم کیمیا زانستی کیمیا ئێستا علوم کیمیا بە هەشتا وەرد ناگرێ هەشتا و سێ لە دەرەوە لە کامت لە سیستەمەکانە علوم کیمیا لە کریدیتە پاراڵێلە زانکۆلاین زانکۆلاینە واتە پێت وایە وەرت ناگرێ ئەمساڵ؟ نەخێر. لەبەرواتا ئەم ئەم سیستەمانە لە بەرژەوەندی قوتابیان دانیە و قوتابیان سوود لەو سیستەمانە وەرناگرن وەن واتە ناتوان بگەم بۆ حەزو ئارزوێکی خۆیان مەبستیانە لەوانەیە تەڵەبە هەیە لە من زیرەکترا گەشتە بە تمۆحی خۆی بەز ئەمن هەولی خۆمدا نەگەشتمە تمۆحی خۆم هیوادارم ئەو تەلەبانەی بۆ تەلەبەکانی ئەو ساڵی شش خۆیان زۆر مادووتر بکەم پرۆژەدانە بۆ خوێندن نەگەرەوە بچم بخوێنن باشە باشە پۆلی شەش ئەوەنە قورسە کەەوەی کە ئەو خۆفەی کە لە خەڵچ لە دڵی هەموو قوتابیەک چەندراوە دەێن کە تکەکەیکە بۆ پۆلی دوازدا ئەوەنە قورسەوی ترە بێت دنیا لە خۆت حرام کەیت توانە پۆلی دوازدا ئەوانە دەوێت کە تۆ یەکێک بوو لە قوتابیانی پۆلی دوازە و پێم وایە هشتا دەرەجێکی زۆر باشش بەدەست هێناوە. یعنی بەڕاستی ئەوە خەوف نییە ئەوە دەکەێتە سەر بەژۆی تەڵەبەکەی ئەگەر کردارەکەت ئەرێنی بی دەرەجەکەش بە ئەرێنی بۆ دێتەوە بەزەم لە ناخەوە ترسێکە و لە قەلبم بۆی نەوتانێ دەرجێ بین ئێستا زۆر زۆر باشی هیوای سەرکەوتنی زیاترە بۆ خوازین هیوامان وایە بگەی بەو زانکۆی کە خۆت مەبەستە دەرەجەکە زۆر زۆر باشە بە تایبەت لە چاو دەرچوانی ئەم ساڵ کە خۆ داگەداری دەرچوانی ئەمساڵ سەتا بیست و نۆی بە خولی یەکەم دەرچوون تۆ کە بە خولی یەکەمیش دەرچووی هیوای سەرکەوتنی زیاترە بۆ خوازین و هیوامان وایە بگەی بە علوم کیمیا شاءاللە زۆر سپاس دەکەم ئەمڕۆ لە هۆڵی ساد عەبدوڵڵاین کە بەشێکی زۆری دەرچوانی پۆلی دوازدە لێرە ئامادەن و چاوەڕوانن فۆڕمی زانکۆلاین پڕ بکەنە و بەرەو زانکۆکان بەڕێ بکەون. لە زۆر شوێن من پرسیارم کردووە ئەڵێن بە سیستمی کریدیک لەوانەیە بە بەشەکەت بگەیت هەلی من زیاتر لەوەیەکەوە سیستەمی کریدیت پڕکەمەوە یان پاڕالێلیش ئەویش دەتوانم پڕکەمەوە. نمرەکەم هەشتا و حەفت پۆینت چاردەیە ئارەزوو دەکەم بچم بۆ بەشی ئەندازیاری. توانیم نۆت و دوو پۆینت پێنج بێنم زانکۆڵاینم پڕ کردەوە لە بەرەوەی خولی یەکەمیش دەرچووبم ئەوە ڕێژ ئەوە ئەلحەمدولیلا ڕێژەی لە سەدا حەفتا بۆ خولی یەکەمە یانی ئەوە لە بەرژەوەندی مندایە. هەشتا وەردەگیرێ بەڵام. یعنی کو بڵێ جێکی نزم یعنی باش ئەم نەوەندە خۆمان دیکرد لەبەر چ قۆناغی دوازە لە ڕاستە زۆر قورس نییە و تەنها هەوڵماندی بوونە چ جدی دەوتن و پێیان دەرێم گرنگترین شت لە پۆلی دوازە ئیرادەیان بەکاربیێن خاتو هەستێکی چۆنە تا یەکەم ساڵ پۆلی دوازە تەواو کرد و یەکێک لە قۆناغە گرنگەکانی ژیانت تەواو کرد بەڕاستی هەستێکی زۆر زۆر خۆشە ئەنی دوازە ساڵەکە تۆکە دەچێنی ئەو ساڵ بەرهەمەکەمان دیت و ئەو بەرهەمەی کە دیتمان هەستەکی زۆر زۆر خۆشی پێبەخشین و وای پیشانی مەدا کە کەسەکی سەرکەوتین ئەگەر چ نمرێکی بەرز نزمیشمان هینابێ لە بەرە نمرەی نزم قەدانی قیاز نییە لە بۆ ئەوەی کەمە سەرکەوت بوونیان نا لێ زۆر زۆر خۆشحاڵ تو هەستێکی چۆن هەیە کە کچەکەت قۆنا هەستێکی چۆن هەیە کە قۆناغی دوازەی تەواو کرد کچەکەت خۆشی بە زۆر. زیاتر خۆشت ویست کە لە پاژێ قۆناغەکەی تەواکە گۆرەوە خاوی لا خۆش. باشە تا چەند ئەو سیستەمانەی کە لێرە ڕاگەیاندرا کۆمەڵی سیستەمی نوێی هینا وزارەت خوێندنی باڵا لە بەرژەوەندیەوەدایە؟ زۆر لە بەرژەوەندی ئێمەدا لەبەر ئەوەی ئەگەر چی نەمانتوانین دەرەجەی بەرز بینین بەس دەتوانین بەپێ و حەزێک کە هەمانە بەپێی سیستەمی ڕاستە و خۆ یان پارالێل بینین بە هەر نوعاچی بی ئەو ئامانجانەی کە هەمانە بەدی بینین ئەگەر چی دەرەجەکی باشیشمان لێی نابیتن یعنی هەر لەشکەی لە بۆ ڕەخساندین کە ئەو شتانەی حەزمان لێیە بەدەستی بینین. تۆ کامە لەم سیستەمانە بەکاردێنی کە لێرە ڕاگەیاندرا کۆمەڵی

حەزێکی هەیە بۆ زانکۆیەک؟ تا چەند ئەم سیستەمانە دەتوانێت تۆ بگەیەنێت بە حەز و ئارەزووەکەی خۆت؟ تا ڕادەیەکی باش، لەبەرئەوەی هەلی دووەمی لە بۆ ڕەخساندینە ئەو حەزانەی کە هەمانە بەدەست بینین. باشە ئامۆژگاری چیە بۆ قوتابیانی کام ساڵ لە قۆناغی دوازدەن؟ ئایا قۆناغی دوازدە قۆناغێکی قورسە یان قۆناغێکی چۆنە کە تۆ تەواوت کردووە؟ قۆناغی دوازدە لە ڕاستە زۆر قورس نییە و تەنها هەوڵماندی بوونە چ جدی دەیەوتن و پێیان دەرێم گرینگترین شت لە پۆلی دوازدە ئیرادەیان بەکاربینن و لە بۆ پلان دانان بە گوێی کەس مەکەن پلانی خۆیان گرنگترین شتە لە بەرەی هەر کەسە کە پلان لە دانێ زیرەکترین کەسیش بیتن پلانەکەت فەشەر دەینیتن لە بەرەوەی لە خۆ دەزانیت لە مێشکی خۆت باشە چ پلانێک لۆت باش کاتێک حەز لێ بخینی و چ سیستەمەکیش لۆت باشە لە بەرەوەی بە گوێی کەس مەکە ئیرادەکی بە قوەتت هەبی یەک ساڵە ئەو ساڵە تەواو دەبی دوێ ئەگە دەرەجەکی باش بینی هیچ شێ مادی بوونەکان نەبی ناوی بێگومان دوای ماندووبوونێکی زۆر شەو نخوێنی زۆر هەستێکی خۆشە کە توانیم پۆلی شش تەواو بکە بە سەرکەوتی الحەمدلله خۆشە یانی ڕەنجی مادی بوونەکەم بە فیڕۆ نەچوو بێگومان بێگومان ئەلیرە ڕوونکردنەوەی زۆر باشترە ڕوونکردنەوە سەبارەت بە بەشەکان بە پڕکردنەوەی فۆڕمەکان زانیارێکی باش بیانێ سەرجەم قوتابیان هیوادارم سوودی لێ ببین زانکۆڵین یان ڕاستەخۆ کردیت ئەوە باشترە ینی

من یەکێکم لەوانی کە زۆر کات پێیان دەگوتم ڕەنگە نتوانین سەرکەوتوی لە پۆلیشت بەل حەمدوریلا توانیم سەرکەوتم هیچ کارێکیش بەبێ ماندووبوون ناکرێ ئەوانەی کە دەتوانن کە پۆلیش لە پۆلی شەش دەتوانن ینی ئەو ترسە لە دڵیان نەهێڵن بتوان کە بە دڵ ڕاستە تۆ شەونخونی دەکەی دەشخێنی هەوڵی مادمونی خۆ دەدەی بەڵام ئەو کاتێک کە دەستی سەر بەڵی تاقیرنەوە سەر ئەسیلەکان ڕەنگە ترسێک تەبێ من یەکێک ملوانیز کە زۆر کات ترسم هەبوو لەوە وەل ئەحمدلە شتێکی باش باشە تاچەنەوە سیستەمانەی کە خوێنی باڵا داینا ئێوە توانن بە هیوا و ئامانجەکانتانەوەتە تۆتوانی لە ڕێگە و سیستەمانە بەو زانکۆی بگەیت کە چەند ساڵە ئامانج و هیوا لێرە زیاتر ڕوونکردنەوە زۆر لەوە دەدرێکە حەز و ئارەزی خۆت لەگەڵ ئەو کۆنمرەی هەتا بتانی کە سوود لەو زانکۆیە بکەیت لێرەش ڕاستە تۆ ئەگەر بتانی حەزی لە چ کارێک بیان بتانی ئەو کۆنمرەی هەتا لەو بەشەوە بگرێ بەڕێ من شتێکی زۆر باش دەبێت هەستێکی چۆن هەیە کە پۆلی دوازە تەواو کردووەوە قۆناغێکی گرنگی ژیانە بڕی سەرتا بە نای خی گەورە هەستێکی گەلە ینی گەلە خۆشە تەسەور ناکە کە مەسن کو خلاص بوو یانی یەکەم جار زۆر بە قورسی دێتە پێش چاو زۆر قورسیشە بە قورسیش دێتە پێ چاو زۆر گەورەترە لەوەی بەڵام قورسبوونەکە ئەگەر خۆتماندی پێ قورسبوونەی نامینێ بەس یعنی تەسەور ناکە کە کو خلاص بوو ئەنی ئێستا من ئێستا لە پێش چاومە کە ڕۆژی ئاخری امتحانی بەڕاستی هەستەشی گەلە گەلە خۆش بوو ئێستاش زۆر مرتاحترم ئەو سیستەمانی کە لێرە ڕاگەیاندرا خوێنی باڵا کۆمەڵی سیستەمی ڕاگەیان تا چەند ئەو سیستەمانە لە بەرژەوەندییەوە دایە و وە دەتوانم بگەم بەو هیوا و ئامانجانەی کاتتانە بۆ سیستەمانە؟ بە ڕەئی من ئێستا ئەو ساڵ عەدالەتی زیاترە لە ساڵەکانی پێشتر ئێستا ئەوەی کە قۆناغی یەکەم و قۆناغی دووەم فەرقی هەیە حەتمەن ئەوش فەرقی ئەوەی بە قۆناغی یەکەم بە ماندبوونی زیاتر قۆناغی دووەم ئەویش هەر تەڵەبەی باشە بەڵام ماندبوونەکەی بەقەدەر ماندبوونی قۆناغی یەکەم نیە سیستەمی کریدێت هاتی ئەو باشترە لە ڕاستەوخۆ هیچ مەجالی واستە و واستەکاریش تێدا نامینێ

ڕاستە زۆر سوپاس. باشە پرسیارێکی تر تۆ پۆلی دوازدە بووی دەرەجە چەند بوو؟ هەشتا و پێنج. هەشتا و پێنج. باشە تۆ بە هەشتا و پێنجت کە بەدەستهێنا هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆرتدا یان ئەو پۆلی دوازدە کە ئەو خۆفەی کە بۆ پۆلی دوازدەیان دروست کردووە قوتابێکە ئەو ساڵە بێتە پۆلی دوازەڵێن پۆلی دوازە زۆر قورسە و زۆرەوەی و تا چەند پێ دوایە پۆلی دوازدە فعلەن قورسە یان تەنها ئەوە ترسێکەوەی دەم بە قوتابیانی خوێندکارانی پۆلی دوازدە. ترسەکە زۆرە کە ئەوەی ئەدرێت بە خوێنکارانی پۆلی دوازدە بەڵام ئەو ترسە زۆرەش ئەوە نییە هەر شتەک خۆی لێ ماندی بکەی ڕاستە پۆلی دوازدە سەرەتا قورسە ئیمتحانەکانی قورسە و خویندنەچی زۆر لە ماوەچی کەم دەبی بکەی و دەبی زیاتر خۆت ماندی بکەی عین تەڵەبەت زاری وایە خەوی نامینێ لەبەرەوەی کە پۆلی دوازدەیە خەوی کەمە بیتەوە

کە بەشێکی زۆری دەرچوانی پۆلی دوازدە لێرە ئامادەن و چاوەڕوانن فۆرمی زانکۆلاین پڕ بکەنەوە بەرەو زانکۆکان بەڕێ بکەون. لە زۆر شوێن من پرسیارم کردووە ئەڵێن بە سیستمی کریدیک لەوانەیە بە بەشەکەت بگەیت هەلی من زیاتر لەوەیە کەوا سیستەمی کریدیت پێ پڕکەمەوە یان پاڕالیلیش ئەویش دەتوانم پڕکەمەوە. نمرەکەم هەشتا و حەفت پۆینت چاردەیە ئارەزوو دەکەم بچم بۆ بەشی ئەندازیاری. توانیم نەوەد و دوو پۆینت پێنج بێنم زانکۆڵاینم پڕ کردەوە لەبەرەوەی خولی یەکەمیش دەرچوبم ئەوە ڕێژ ئەوە الحمدللە ڕێژەی لە سەدا حەفتا بۆ خولی یەکەمە یانی ئەوە لە بەرژەوەندی مندایە. هەشتا وەردەگیرێ بەڵام. یعنی کو بڵێ جێکی نزم یعنی باش ئەمنەوە دەخۆمان دیکرد لە بەرسە قۆناغی دوازە لە ڕاستە زۆر قرس نییە و تەنها هەوڵماندی بوونە چ زدی دێوتن و پێیان دەرێم گرنگترین شت لە پۆلی دوازە ئیرادەیان بەکاربیینن.